To di zuɣu a ni yɛli IGP la a special force ŋɔ maa ka binshɛɣu zuɣu ka o kana Dagbaŋ o kamina ni o ti bɔhi biɛri ka kana yaha ni o ti niŋ binshɛɣu ka niriba yi NDC paati ni ka naan kana ni o ti lahi niŋ binshɛɣu n-che ka Ghana zaa baŋ n-dihi Dagbaŋ viu wuhi Ghana zaa Keep watching kaman how for more. Bulaki tum ni tum beri ka ziya n bori nim ti heaven kaman how. IGP Special Force nyɛla ban be Tamale tiŋpuuni bee Northern Region ni bɛ koli ka vaai saɣ shɛŋa din chɛ ka saniti ka Tamale n-ti di bahibahindi tiŋŋubiriba ti kɔhiriba vannuriba ni bibiɛhi ban tooi taɣiri niriba yuŋ n-che ka Dagbaŋ tamali nti pahi Ghana zaa ka suhudoo n bɔŋɔ ni yɛla a yɛn yuli Abdulbasi Kwechire ti yɛli ka a subscribe di nyɛla first m-bɔŋɔ ka a yuuni content ŋɔ anytime ti yɛn bahi content a nyɛla ŋun yɛn nya li n kamina ni nti answer question shɛŋa bee n-ti labisi question shɛŋa bee n-ti shihi yɛltɔɣ' shɛŋa din be social media zaŋ kpa lala special force ŋɔ maa polo. N lisitiri la daw a yi kana ti yuli first one maa ɛɛh shɛba yɛri li ti wum niriba pam ka shɛba yɛra ni Alahaji Jali ŋun ɛɛh ŋun nyɛ bɛ zuɣulan bee ŋun leadiri ba ni o kamina ni o ti bɔhi biɛri and here is the case. nyɛ ŋun yuundi bee nyɛ ŋun yɛli ni o kamina ni o ti bɔhi biɛri ŋɔ a ni bɔrimi ni n bɔhi a kɔshin dibaashɛm ai biliv lala spɛshɛl fɔs ŋɔ maa IGP bi kpaba ni tamalinima zuɣu bee tamalinima ko zuɣu so di niŋ ka o kana ti niŋdi lala opirɛshin ŋɔ maa ka di nyɛla o kamina ni o ti bɔhi biɛri m mini a zaa teemi ni ti nya ba ka bɛ be galamsee sait n chaŋ ti kariti ban saɣindi ti water bodies ka daa o ni daa be kofori dua takua obuasi n kari doli galamsee nim ni di yen che ka bɛ bi saɣim water bodies maa dipa sheli takua maa gba o daa chaŋ o ni o ti bohi biɛri maa obuasi maa gba bori biɛhigu ŋmɛya biɛri bohibu ka o daa lahi chaŋ maa so a yi kana ti yuli yeltɔɣa sheŋa beni di cheliya ka ti yerili. ka di kuli nyɛla ti pɛsinal fiilins binshaɣu n biɛni o ni kana ŋo maa naawuni soŋ o ka o achiivi o ni bori binshɛɣu bikos a yi yuli tamali ni paai shɛm maa its not sɛf for as en yɛlli ŋo maa ni chɛni ka yɛn ŋmɛ nirikam di tooi zoomi ka di nyɛla hali a yi bi niŋdili a ni miri lala nim maa di ni yɛn chɛ ka di ti miiga amaa bi ni na kana ti niŋdi binshaɣu ka di nyɛla bi kamina ti kiliniri sistɛm maa ni di yɛli biɛri zuɣu ka chɛ tamali ka nyin ka a ni yɛn tiɛha li shɛm nyin ni ku yi saha yɛlim ni o kamina ni o ti bɔha biɛri bee yi bɔha ni biɛri maa bɔhabu maa bahi o ka a ni o ti niŋ hali a ku tooi pik pɔint a ni yɛn chaŋ ti kpa ivɛnt shɛli daa niŋya ka n ŋɔ ti niŋ nɔnɔnɔnɔ Naawuni n yu ka o tom nyɛ ti mabia ka nyɛ Dagbani ŋun pun ʒila o force maa n chaŋ all over the countries all over the country rather n ti niŋ lala eh missions ŋɔ maa din ko yɛn che ka system maa viɛli ti ti ni maŋ maŋa ka ti suhu doya ka ti be ti Dagbaŋ bee ti Ghana bee ti Tamale puuni so ni bɔhiri bɔhi shɛli ŋɔ maa yɛlimi kamani A lahi yuli Savannah Region ti wumiya ni bɛ gba bɔri o mi ka sabi lɛta ya ni bɛ gba bɔrila IGP team ŋɔ maa zaaha nimaani. I believe o yi lahi chaŋ Savannah Region bee Zabaɣa polo ŋɔ is it that nimpolinim gba lahi ʒimi ni o kamina ni o ti bɔhi biɛri bee o mini ba gba malila alaaka shɛli ka bɛ gba zaa ʒiya lala alaaka maa zuɣu ka bɛ sabiri m-booni o ni o kana ti bɔhi biɛri bee wula. questions mini answers n kuli nyɛli ka ti chɛna ka a gba zaa ku ansili a ni bɔhiri shɛm to di yi lahi nyɛla o kamina ni o ti bɔhi biɛri bɔ zuɣu ka bi bɔri o naya polo we hear Yendi eh, Yendi Meya bee Yendi kpamba gbaya ni di tu ni bi niŋ operation maa naya so di zami ni o yi bɔhi biɛri maa tamali ka di bi siɣi o o lahi yɛn chaŋla Yendi n ti bɔhi ŋuni since yi ni yɛrila tabili incident shɛli maa di daa niŋla tamali so o ni lahi chɛni yɛndi maa mii bɔni n ŋɔ ka o chɛni maa and second second caption shɛŋa din lahi chɛ ka niraba yɛri pam nyɛmi niraba pam nyɛla ban yɛra di bahi bahi ni ban bɛ ndc paati ni di bahi bahi ni niraba pam daa mi ŋun niŋdila operation ŋɔ maa o ni dalim paati yaɣa shɛli ti nyɛ ka niraba pam yɛra ni o kamina ni o ti ku ndc paati yuli ma sani man sani a nyɛ ti kɔhiriba ti ŋubiriba ti vaaniba bɔmbɔnim mini bɛ zaa maa ɛɛh bɛ pɛsɛnteeji hali bɛ yi yi NDC ni ka tamali viɛla naawuni zuɣu di so bɛ ni niŋdi opirɛshin shɛli maa di guui yaɣi bɛ kamina ni bɛ ti saɣim paati yuli niriba alani niriba alani n-nyɛ ba ti bi ʒɛm voosi as Ghanaians ti bi ʒe n vote but niriba a lahi nyɛba ka a yɛli ni bɛ yɛn saɣim la party maa yuli no this is not a political issue yes hali bɛ yi saɣim party yuli bɛ yi saɣim NDC yuli ka Tamale niŋ safe ka Ghana niŋ safe bee ka Dagbaŋ niŋ safe gari Ghana luɣuli kam bee duniya luɣuli kam I think it's better. ti ku tooi zaŋ NDC taɣi Tamale Zaa Warfare bee Dagbaŋ Zaa Warfare since din niŋ ka a ni yɛri di shɛm ŋɔ m-bala a yɛtɔɣ ŋɔ yɛn nyɛ yɛlimaŋli o kamina ni o ti saɣim NDC paati yuli ka pumpɔŋɔ niŋ bɔmbɔ ka niŋ bɔmbɔ hali ban ti ŋɔri maa zaa yɛn vooti gba di pa shɛli hali laanima maa zaa ni yi NDC di viɛla bikɔs laanima maa di pa shɛli ban shɛba n-tiri ti yɛlli ka mɛbi yi ni ti je paati shɛli ni di ruuliri ya ka di ruuliri ya bikɔs bɛ yɛn kali la voos Bɛ mi ni yɛn kali vooti maa ŋun bi mi o ni chaŋ ni o ti vooti binshɛɣu maa gba o bi mi pɔlisi shɛli lala paati maa ni zaŋ na domin o ŋub tima birim so NDC bɔhim ni bɛ chɛ ka niriba bi ŋub tima birim din yɛn chɛ ka biɛɣuni ni ilɛshin sa kana ka hankali nim vooti pɔlitikal paatis maa yɛs dat iz it bɛ a yɛli ni bɛ kamina ni bɛ ti saɣim paati yuli fo niriba ala niriba ala bɛ kuli yihi lala nim maa tam hali koŋko population ni bee sabonja bee fɔŋ shɛli koŋko population ni hali la yɛn kpalim ka di yɛn niŋ bɛ yɛn saɣim la paati bɛ tɛd bɛni n nyɛ ka shɛbi kana ni bɛ dihiri la Dagbaŋ vii ni because of din be social media ka sokam yɛri di yɛltɔɣa so n lan dihi Dagbaŋ vii ti paai binshɛɣu din niŋdi Dagbaŋ ka bihi ŋɔ tuma ka bɛ hankali ni ka gondi taba bee ka bɔri taba ka ŋmaai li bahi social media ka a nya ka bia bee nachimbila ka o ŋub tim za palli zuɣu gbihira ka bɛ ŋmaag o bahi sooshal miidiya ka Dagbanli yɛri baagiraun maa ka Zabaɣisili yɛri baagiraun maa ka Ŋmankurili yɛri baagiraun maa vi n-lan paai vi n-lan paai ni tiivi ni bɛ yihina ka di wuhi ni ti ŋubiri ba n-ŋub tima n-kuhi tab siizɛs baasitɔpu bee taɣisiraŋki vi n-lan paai li Tɔri n zaya n zɔya zani ya n ni yɛli savana rijiŋ n boondi ba ni bi kani maa so savana rijiŋ gba boondi ba mi ni bi kana ti dihi savana rijiŋ vi bee n dihi zabaɣa goonje lan vi wuhi duniya zaa so dɛr ar sɔm tins ti di dii diri fiila aat ɔf tinim ma maŋ filins nɔnɔ ti di diri fiila aat ɔf tinim ma maŋ filins ɛɛn a yi lan kana ti yuli. bi ni dihiri dagbaŋ vi maa dalifiya zuɣu n nyɛmi di yi pa shɛli ŋun liidiriba maa ni nyɛ n ŋɔ yaa bee a yi yɛn niri maa bɛt daadam kam a bee n nya a ni gbubi binshɛɣu valiyu a ni tiri a ti luuzili mi it shud hav bin e praid bɛ daa too ku kana ti buri ti ya ŋɔ maa ka koondi lala valiyu ŋɔ maa yiri maa bɛ daa too ku kana ti buri ti lala maa gba mi bi ka ŋun liidiriba maa ku nyɛ mooi gba

N last point ka n zaŋ paper ŋɔ zali eh, n sɔŋ ka explain li viɛnyɛliŋga bee ka yɛli di yɛltɔɣa pam nyɛla zuŋɔ daba ayi ti nyɛ videos ka ti mabi shɛba be social media pɔri Naawuni ka yɛli ni special force maa niŋla wula eh bɛ yi baŋ ni bɛ gbimi ban kpɛm na kpunkpani daa ni.

Ɛhɛɛ! Bɛ ni zɔri binshɛɣu yin pun ŋubila tima nu dam yiya a hankali ni. Domi daadam a biɛhigu shee ti kpalim forest ka di pali duu. Yi zaɣ yino kam ku chɛmi o du viɛlli ni nti ʒini n-ŋmaai lala vidio maa ka ti nya. Yi kali yɛn ŋmaai shɛli pa lala mɔɣu maa ni. So a yi ti be mɔɣu ni nyin mini biŋkɔbiri maa pun gabila tab ʒiya maa so so bi lan teekiri a yɛtɔɣa into consideration. N last yɛtɔɣ shɛli ni yɛn zaŋ yaa yi ni yɛli ni wɛbaŋ ni o bi mini o kamina kpe maa di pa shɛli. I shee bɔbu ni niŋ o deei tɔm. Ɛɛ, i mi yɛtɔɣa maa ŋmanila Dagbaŋ zuɣu ka yi gba zabira, Tamale zuɣu ka yi zabira. Di zuɣu ka yɛli ni o ka a ti niŋdi wula ka be Bɔgila City niŋ niŋ ŋɔ, o yi baŋ ni o bem ni o kabina kpe maa. Ɛɛ, n di bi zaɣisi ka yino kam zaŋ o namba pa na ka labi ŋmaai vidio ti ti kpuɣi alikauli. Bɛ bee n-doli namba maa kooli a ti ka a ti gbaag a. Ti ni bɔri ni a zaŋ a namba pa ka ŋmaai vidio maa tali na maa, nyam, momo liɣiri ka di yɛn saya na. A baŋ ni ya shɛm maa? abaŋya asp jeli ŋun mini o niriba maa shee bobi bɛ to a di ku tooi boba je because of nyin miya n-yɛn nyɛba shɛli bɛ ti na bi mi ti yɛn nyɛ nyin shɛli so zaŋ a mobile money number pana din send a charge ka ti nyɛ a kpunkpani kpaɣu maa ka a ku kpe loori n yi ni maa ni n kana Tamale n ti nya nya a ku kpe black maria ni naawuni yuli a ka black maria maa za Tamale dini che ka a beni n yɔri furi maa. Kamina ti yɛli a ni yɛli yɛtɔɣ shɛli maa. Ka mani kpɛya ni ka paɣ yino n-dɔɣiri biyɛrigu maa n-yi tooi kum o paɣ yino ni bi dɔɣiri biyɛrigu maa a tɛya ni a liɣiri yaa sɛndi ma a mɔmo namba din sɛn a chaaji ka a kana n-ti mali ba zali ti ti domin ya maa ŋun a ni yɛli shɛli maa bi shiri bɔbu ti pam ti za ti zali a nyaaŋa yinim nyɛ daawura yi diya ɛɛn a yɛli bini kuli zaŋ niŋ a yuuni ba a bi andasitandi bini bɔri shɛli why should you even take risk. di ku pa tiŋubili tiŋubili ni ʒini so issue ku kana n ŋɔ ka sokam yaa ka n yɛn niŋ bi zɔri shɛli n nyɛ jaara kama you take that risk ni a zaŋ foon kpa a maŋa n ŋmaai n yɛli a yu binshaɣu kam di yi pa shɛli a tuzo paɣa ka taksi rank maa kohari o maŋa a tuzo paɣa bi ŋubi tima birim di yi lahi nyɛ dabari soŋ some of these people ti bi yɛn yɛli bi yɛltɔɣa pam

ka ʒiya yi any time yi bahiri out some contents a yɛn pahila ban yɛn nyari di puuni ka n lan teeri a yi ti official facebook page maa name maa ti change li n-fɔŋ ka o chiri films tv maa to KFTV Ghana so eh, so di nyɛla a ni share yam eh tɔ a yɛn follow yim a yi ku search KFTV Ghana eh n tiɛha n nya link maa ka doli ti n nya ti ni yɛn zaŋdi ti bilim hankali n mali pahiri a shɛm social media maa zuɣu Yusuf Abu Turizim ŋun nyɛ m producer Abdulbasit Kpichiri a kuɣulana.